Salam, hormatly watandaşlar! Şu gün, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on ýedinji awgust hepdäniňem şenbe güni hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu gün meň bilen efire ine Nurjan apa gatnaşýar. Nurjan apa, hoş geldiňiz. Salowmaleýkim.
Salam watandaşlar. Salam Murat Gylyçewiç.
Hormatly watandaşlar, ine şu gün biziň gepleşigimiziň temasy Milli Lideriň syýasaty, milletparazlyk we jynsparazlyk. Geliň şu tema giremizde birinji bilen biz bileli, ýaňky milletparazlyk näme, jynsparazlyk näme, rasizm näme, şowinizm näme, ksenofobiýa näme we şular ýaly bir topar ýaňky jynsparazlyga ýakyn düşünjeler bar. Şony biz gowy Biri-birinden aýryp düşüneli. Onsoň biz göreli şu Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu günki günde alyp barýan syýasaty näme? Adamlary birleşdirip, öňe akidip, adamlary bir halk edip, ýaňky ösdürip, şu halky geljegini gowulaşdyryp, Türkmenistany ösdürmekmi ýa-da halkyň bir bölegini öz ýaňky watandaşlary diýip hasap etmek, galany bolsa gelmişek ýaňky milletsiz bir daşda duran ikinji sort şol ýaly adam diýip hasap etmekmi? Geliň şuňa biz seret geçeliň. Ilki bilen biz geliň jynsparazlyk nämedigini biz göreliň. Ine men wikipediýadan aldym, size terjime edip berdim. Jynsparazlyk ýa-da rasizm. Jynsparazlyk deriniň reňki ýa-da milleti sebäpli adamlary kemsidýän bir düşünje. Bu stereotiplere we käbirleriň beýlekilerden ýokarlydygyna bolan ynam esasynda pikirlenmegiň usulydyr. Ýagny, haçan-da bir millet ýa-da bir tire ýa-da bir welaýat ýa-da bir raýon ýaňky şu ýerde ýaşaýan adamlar biz beýlekilerden özümizi ýokarda tutýarys beýlekiler ikinji sort diýip hasap etse we her gepinde her işinde size barmak dürtüp dursa sen kim-ow Otur sen Lebaply, otur sen Daşoguzly, otur sen Maryly, sen kim-ow, sen Balkanly, bar ýok bol şu ýerden diýip dursa, onda şuňa jynsparazlyk we rasizm diýilýär. Ine, şu düşünjeler Türkmenistanda barmy, ýokmy, biz häzir göreris. Nurjan apa, siz nähili pikir edýäňiz? Ine, mysal üçin, Türkmenistanda bir welaýatyň adamlary, Ahal welaýatynyň adamlary, Ahalyň hem Bar Ahal däl-de, şol Kakadan başlap Gökdepä çenli. Oňam ýaňky Bars däl-de, esasy Gökdepe tarapy biziň köp welaýatlarymyza baryp, köp ýerlerde ýolbaşçy bolup işleýär-de, ýerli halky ýaňky dolandyrjak bolýar-da, ýerli halka kontrol etjek bolýar. Ýerli halka ýerli liderleri, ýerli ýaňky öňe giden hünärmentleri öňe sürmän, Gaýtyp şu Aşgabatdan iberilýä-de, şoň üçin Gurbangül öz syýasatyny ýöredýär. Şu zatlar jynsparazlyga girýämi ýa-da şu zatlar milletparazlyga girýämi ýa-da şu zatlar dogrumy ýa nädogrumy? Nähili bir pikiriňiz bar, aýdyp berseňiz? Aslynda düýbünden ýalňyş. Ýalňyş bu edilýän zatlar. Biz öz taryhymyza seredemizde agzybirlik, ýagny türkmen türkmençilikde agzybirlik şu Osman döwründen bäri mydama bileleşik tapmandyrlar. Indi bu biziň döwrümize çenli gelip ýeten bir mesele diýip pikir edýän. Ýagny biz häzir beýle bir wagtda ýaşaýas, muňa soň bermeli. Soň bermeli. Bu milletparazçylyk, ýa jynsparazlyk, hiç hili bunýa zatlar bolmaly däl. Bu gaty bir aýyp diýip hasap edýän. Biziň şu wagtky ýigrimi birinji asyrda biz henizem şu meseleler bilen ugruşyp ýörüs. Şoň üçinem bu milletparazçylygy bir gyra goýmaly, hemmämiz agzybir bolmaly. Bäş welaýat hemmesi bir bolmaly, agzybir bolmaly, biri-birine ýardamja bolmaly, destek etmeli, ýagny kömekleşmeli her konuda. Hiç hili aýrymçylyk etmeli däl. Bu ýagny konstitusiýada-da ýazylan. muňa ýol bermeli däl.
Gaty dogry belläp geçdiňiz ine hormatly watandaşlar biz ýene bir gezek jyns dagynyşlyk ýada rasizma seýdeliň şo düşünjeler haýsy herketleri öz içine alýar ine şeýle ynsanlara esaslanýan herketler ynançlara pardon esaslanýan hereketler näme deňsizlik ýagty seni bir adam deň görmeýär özünden pes görýär Bu deňsizlik bizem rasizm, ýokarlyk bolýar. Käbir toparyň kemsidilmegi üçin. Mysal üçin, ine, eger-de biz alyp görsek, biziň Mary welaýatymyzda bir uly halk bar, guruşlar diýip. Şolary şu Mary welaýatynda-da kemsidýärler. Düşünip görüň, Aşgabatda, ýaňky Ahal welaýaty Mary welaýatyny kemsidýär, Mary welaýaty guruşlary kemsidýär. şu ýerli halkyň bir bölegini kemsidýär. Şu zatlara ine käbir toparyň kemsidilmegi üçin hereketler rasizm diýip hasaplanýar, jynsparazlyk diýip hasaplanýar. Çeşmeleriň deňsiz paýlanmagyna alyp barýan anyk hereketler. Mysal üçin bir zat paýlananda, ýagny deň paýlanman ine Hemme zat, mysal üçin, häzir Ahala, hemme zat Aşgabat şäherine. Diňe Arkadag şäheri. Aşgabat bilen Arkadag şäheriniň tapawudy näme? Aşgabatda gurlanok Arkadag. Arkadag o Gorjow diýen bir obada gurulýar. Näme üçin Gorjow diýen bir oba pullar köp harç edilýär, näme üçin Marydan alynýan Gaz, Lebapdan alynýan gaz, ýagny welaýatlardan alýan gazyň puly gidip satylýada, şo pullar Gorjow diýen bir oba ýykylyp, ýagny şol adamlar närza, şo ýerde Arkadag şäher bolýar. Näme çip deňlik ýok, ýagny baýlyklar deň paýlanok, näme çip gelýän pullar deň inwestisiýa edilenok, ine şu hereketlerem ýagny jynsparazlyga, rasizme girýär. Ine, şoň üçin Gurbangulyň alyp barýan syýasaty diňe şunda, ýagny öz Arkadag şäherini gožawda gurup, özi üçin edýän zady beýlekileri Mary welaýat, Lebap welaýat, Balkan we Daşoguz welaýatdaky adamlary ikinji sort görüp, ikinji halk görüp, ýaňky olara deň inwestisiýa etmän, diňe bir tarapa inwestisiýa edýär. Ine, şuňa Şu Gurbanguly Berdimuhamedowyň jynsparazlyk edýän hereketi. Mundan başga-da jynsparazlyk edýär. Mysal üçin, Kaka bilen Gökdepäň arasyndaky adamlar Bäherden Eçelli, ýaňky türkmen galan türkmen däl diýýär. Bu taryhy bilýämikä bul adam, türkmeniň nämedigini bilýämikä, gelip çykany, aňyr başyny bilýämikä ýa ýöne kellesine gelen zady ýaňky idiot ýaly, bütin dünýäde gürleşýär ýaly Şol biziň ýaňky halkymyza bolan zatlaram şeýle netijeläp ýörmi? Ine, şonuň üçin diňe şol diýen sözlerine Gurbanguly Berdimuhamedowy islendik Türkmenistanyň graždany suda çagyryp, sud edip, şony impiçment edip işinden aýyrmaly. O nähili milli lider bolýar, haçanda Türkmenistanda ýaşaýan bäş milliondan gowrak halka ikinji sort ýaly seredip, ýöne Kaka raýonyndan başlap, Bäherdene çenli gaty gitse bir alty ýüz müň adam ýaşaýar, ine şoňa aýratyn üýtgeşik seredip, ine şol bir halk, galany türkmenem däl diýip hasap etmek, onda diýmek ol diňe şolaryň milli lideri, Beýleki adamyň milli lider däl-ä. Onda näme üçin özüne milli lider diýdirýär? Näme üçin Serdar Berdimuhamedow şoňa milli lider diýýär? Näme üçin Türkmenistanyň ýaňky Watan habar programmasynda ýa-da hemme çykyş edýänler milli lider diýýär? O milli lider däl. Hatda Kaka bilen Bäherdäniň arasyndaky adamlar kösenip ýörler. Şolaňam milli lider däl. Hatda Serdar Berdimuhamedowyň milli lider däl. Kemsidip ýör şony hemme ýerde. Hatda öz garyndaşlaryňam milli lider däl, olaram kemsidip ýör. Bul öz-özüniň milli lideri. Şol ýaly idiot, A harpyna çermenle taryhy bilmeýän ýa şolar ýaly düşünjeleri tanamaýan adam ine idiot diýilýär. Hiç haýsy milli liderem däl, bul-mul Türkmenistanyň taryhynda masgarabaz Masgaraçylyk şu zatlary eşitmegem masgaraçylyk bir özüne milli lider diýýän adamdan. Özüne milli lider diýip bütin dünýä baryp özüni ýa hemme dünýä men Türkmenistanyň milli lider diýip aýdýan adam milletparazçylyk we jynsparazçylyk edýär. Rasizm edýär. Men ine iki sany gowy mysal getirdim. Nurjan apa, başga-da bilýän mysalyňyz bolsa, aýdybilersiňiz.
Meselä Türkmenistanda diňe türkmenler ýaşanok, başga milletler-de bar, gazaklar bar, tatarlar bar, ruslar bar, ermeniler bar, gürjüstanlylar bar. Ýagny gaty köp millet ýaşaýar. O taýda bir aýrymcylyk ýapmak gaty bir ýagny hem günä diýseňem boljak, adamlaryň hak-hukugyny zedeleýär diýseňem boljak. Muňa soň bereliň, oglanlar we halkym. Ýagny bir bir döwletde köp milletleýin ýaşamak bir gururdyr, bir e, bize gaýta e, neme berýär, abraý berýär. Şoň üçin biz hemme milletleriň e, haklaryny, hukuklaryny e, millet parazçylyk etmeden e, bile bir ýaşamak, agzybir ýaşamak e, biz üçin gaty abraý diýip düşünýän. Onuň üçin hem prezidentiň beýle bir aýrymçylyk ýapmagy gaty gynanç bildirýär. Hem-de hiç bir nämä syganok. Ýagny adamlary kemsitmek bolýar bu diýip düşünýän. Şu prezident diýýäniňiz milli lidermi ýa-da Serdar Berdimuhamedow şeýdýär? Milli lider. Ýagny bizde iki sany şu wagt prezident bar. Biz ony hiç hili bir näme diýip bilemzok. Düşünip bilemizok henize çenli. Indi basym ýene-de saýlawlar bolmaly. Biz henizem bilemizok kim prezidentdigini. Sebäbi Serdaryň gitmeli ýerine, Serdar Bohmedowyň gitmeli ýerine wajyp meseleleri çözmek ýerine meselä kakasy gidýär. Oň üçin halk henizem düşünip bilenok kimiň prezidentligini, kim milli lider otaýda. Dogry dogry dogry aýdýaňyz ine türkmenistanda iki sany prezident bar biri uly prezident birem kartinka prezident kartinka prezident serdar ol bütin dünýä görkezen bolýa prezidentligi hiç zat başaranok oňaranok kabinet ministrdede kagyz getirýärler maňa kagyz getirmäň men bilemok özüňiz çözüň baryň kakamdan soraň diýip şolary iberýär ol diňe kreslany gorýan prezident Onsoň hakyky hereketleri edýän prezident bar. Prezident dälem bolsa, ine, özüni milli lider diýip atlandyryp, prezidentiň hem haklaryny ogurlan adam, ine, milli lider Gurbanguly Berdimuhamedow. Ýene bir ýaňky ynançlaryň esaslanýan hereketi, ine, hukuklary we mümkinçilikleri çäklendirmeli. Ine, mysal üçin, bir welaýatdan Lebap bolsun, Balkan bolsun ýa-da Balkandan-a goýberýärler diýip habar gelýär. Mary bolsun, Balkan bol, Lebap bolsun, Daşoguz bolsun şolar Aşgabada baranda şolary goýberenoklar. Ine şol adamyň haklaryny çäklendirmek we şonuň mümkinçiliklerini çäklendirmek. Diýmek, şu ýerde-de rasizm bar. Şol adamlar Aşgabada girmeli nämişde, ikinji sort adamlar. Şol adamlar hatda Türkmenistanda ýaşanoklar, bir Türkmenistanyň bir obasynda ýa bir welaýatynda ýaşaýar, o welaýatam ikinji sort welaýat diýdigi bolýar. Ine şuňa-da ýene bir gezek aýdýan, Milletparazçylyk ýaňky jynsparazçylyk diýilýär. Jynsparazlyk, rasizm. Ine şul jynsparazlygy biz ýaňky size düşündirip bolduk. Indi hormatly watandaşlar jynsparazlyk, faşizm, milletparazlyk, ksenofobiýa we şowinizmiň arasynda näme tapawut bar geliň şuňa seret geçeliň. Ine, milletçik, milletçilik. Ýurduň içine gönükdirilen düşünje. Milletçilik bolanda, milletçi bolanda şol diňe ýurduň içine ýaňky urukdyrylan bir düşünje. Ol düşünje hemmeleri ýaňky gurşap alýar. Balkan bolsun, Lebap bolsun, Daşoguz bolsun, hemme milleti gurşap alýar. Ine, şuňa milletçilik diýilýär. Siz bilýänsiňiz, bir ýerlerde Milletçilik partiýasy bar, ýagty nasionalnyý partiýa, ýagty öz milletini galdyrmak üçin birikdirilen, güýçlendirmek üçin partiýa ýa-da hereket ýa-da düşünje. Ine, bir halkyň medeniýetini, garaşsyzlygyny we ruhy mirasyny goramak üçin şu milletçilik emele geldi, şu milletçilik şony gorap alyp barýar. Biz öz ýagty Din, din öz ýaňky mentalitetimizi, däp-dessurlarymyzy ýitirmez ýaly, biziň milletimizi ösdürer ýaly ine käwagt milletçilik partiýasam döreýär ine Türkiýede ýaly ine şolar fundamental milletçiligiň fundamental zatlaryny goraýar. Medeniýetini, garaşsyzlygyny, ruhy mirasyny, däp-dessurlaryny ine şu zatlary goraýan zat düşünje, milletçilik we milletçilik partiýalar ýa milletçilik hereketler şu zatlary goraýar. Indi şowunizm diýip bir düşünje bar. Ine, gynansagam bizde milletçilik barada aýtsam, bizde milletçilik ýok. Ýaňky milletçilik diýmek bir diňe ahylda ýaşaýanlar däl. Milletçilik diýip türkmen milleti, içine bir topar kitjik milletler girýär. Ýagny, buluş diýdi, gazak diýdi, dagestan diýdi, rus diýdi, tapawudy ýok. Ýöne hemme türkmenistanly bolup, şo türkmen milletini ösdürmek üçin. Ine, şonuň üçin bizde milletçilik kän ösmeli. Gürlenýär, aýdylýar, ýöne ösdürilenok. Gorkýar Gurbanguly, sebäbi halk birleşip, şuny aýryp bilýär. Şoň üçin Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynda jynsparazlyk hökman bolmaly, şular ýaly halky bölüp-bölüp birleşdirmän, ýaňky özüne garşy bir sany etrap ýa welaýat çykan ýagdaýynda-da ony ýatyryp biler ýaly, hemmesi birden çyksa onda gaçmaly bolýar. Şoň üçin şoň syýasatynda hökman hereketlerinde jynsparazçylyk bar sebäbi ol halkyň tarapyndan saýlanmadyk adam öz-özüni bandit hökmünde Niýazowy öldürip öz özüni prezident eden adam. Ine şoň üçin Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynda jynsparazlyk bar. Serdar Berdimuhamedowyň syýasatynda milletçilik barmy, jynsparazçylyk barmy diýip bilemzok, sebäbi onuň hiç hili syýasaty ýok. Alyp barýan hemme syýasaty zero neýtral. Syýasat ýok. Ýagny haçanda biri hereket edende syýasatda, syýasat hereket edende ony bir ýagny netijeläp bolýar, ony bir krassalap bolýar, oňa bir düşünje berip bolýar. Muň syýasat ýok. Şoň üçin oň alyp barýan syýasaty bolmansoň ony bir Netijeläp bolanok oň syýasatyny, bir düşünje çykaryp bolanok. Ine, şular ýaly ýagdaý. Indi geliň şowinizme geleliň. Şowinizm bolanda, şowinizm düşünje daşary ýurtdaky adamlara garşy gönükdirilen, daşary tarapa gönükdirilen düşünje. Şu düşünjede agressiw, milli agalyk, beýleki halklaryň hukuklarynyň we azatlyklaryň bozulmagyna getirýär. Ýagny, mysal üçin, Türkmenistanyň içinde diňe türkmenler, ýagny kakadan Bäherdine çenli türkmen, galany türkmen däl. Diýmek, şol kakadan Ahala çenli, ýagny Bäherdene çenli adamyň şol düşünjesi daşyna urlupdyr onuň. Mary welaýatyna, Lebaba garşy, beýleki welaýatlara garşy. Ýa-da ine Türkmenistanyň ýaňky meselesinde şeýle. Eger-de beýleki döwletleriň meselesinde görseň, onda bir ine Russiýany alsaň. Russiýa beýleki halklara garşy ýaňky düşünje gönükdirilen rasizm diýilýär. Mysal üçin, sen Özbegistandan, Türkmenistandan, Aziýadan gelseň, sen ýaňky aziýat, çernamazy, şular ýaly bir kliçkalar goýup, eýýäm agressiýa döredýär. Ýaňy, ýagny, islän ýeriňizde, islän sosial, ýagny, meýdançalarda, sosial basgançalyklarda, awtobusda bolsun, işde bolsun, sudda bolsun, hemme ýerde saňa, ýagny, şular ýaly düşünje azar berýär we seni saňa garşy gönükdirilen. Ine, şuňa şowinizm diýilýär. Ýagny, bir tire, bir halk bir döwlediň içinde özüni iň ýokary diýip hasap edýär we beýleki halklary garşy gönükdirilen düşünje. Ine şoňa şowinizm diýilýär. Şoň azatlyklaryny bozýar, şoň ýaňky hemme zatlaryny çäklendirýär we şu zatlar her wagt bir kliçka goýýarlar, bir lakam goýýarlar şu halka, şu haýsar garşy gönükdirilen. Ine mysal üçin ruslar ukrainlere natsistler diýýär. Natsistler däl ukrainler, olam bir millet. Ýöne şolar ýörite bir lakam goýup, şolar agressiýany ýaňky agressiýa etmek üçin edilen zat. Ine şuňa rasizm diýilýär. Pardon, şownizm diýilýär. Russiýa halky ýaňky şolardan uly, şolardan ýaňky iň uly halk. Ine mysal üçin Rossiýa barsaň, Ýa russkiý diýip soňky ýigrimi ýylda şol emele geldi, öň biz bakga aýdýardyk problema ýokdy, bizi hormatlaýardylar, sylaýardylar, häzir ors bolsa beýlekiler hasabam edenok, hatda ukrain milletini hasap edenok urýarlar, ine şuňa şovinizm diýilýär. Özlerini ruslar özlerini wyşşaýa rassa diýip hasap edýär. Hawa wyşşaýa rassa diýip hasap edýär. Şol şunuň hemme zady şunuň hemme ýaňky düşünjeleriň erbet tarapa urukdyrylsa, onda faşizm bolýar. Şu faşizmiň bir ýaňky faşizme golaý düşünjeler şular. Seresap bolmaly şu düşünjeleri, eger azyk radikalrak etseň faşizm eltýär. Şonuň üçin gaty ýiti bolmaly-da, şu toraglarda ýiti derejede jogap bermeli, seretmeli we netije çykarmaly, seresap bolmaly. Indi muňa parlament gerek. Parlamentiň içinde dinçiler bar, medeniýet adamlar bar, ylym adamlar bar, dilçiler bar, ýaňky syýasatçylar bar, ýustisiýa ugrunda işleýän adamlar bar. Şularyň hemme düşünjelerini şular ýaňky Hemme öz pikirlerini berip, bir karar çykarýarlar. Şo karar ne faşizme, ne nasizme, ne şowinizme, ne rasizme, ne jynsparazlyga, ne milletparazlyga getirmeli däl. Şu ýaly zatlar etmeli. Şu günki günde Türkmenistanda şul kararlar dil dil hökmünde berilýär we şo ýerde jynsparazlyk hök elementleri bar. Hatda şo ýerde açyk rasizmem bar, şo ýerde açyk faşizmem bar, genosid edýär halkyna Gurban Berdimuhamedow. Hemme şul radikal taraplary bar şu düşünjeleriň. Şonuň üçin biz şuny bir size düşündirelim diýdik-de. Ýene bir gezek belläp geçýän, milletçilik, şowinizm, indi nasizme geçeliň. Nasizm näme? Nasizm kommunistlere garşy döredilen bir düşünje. Muňa antikommunizm diýilýär. Bir halkyň hemmelerden milli artykmaçlygy ideýasy. Mysal üçin, ariýa rasasy, ariýci diýip, ariýa rasasy, ýaňky beýleki semit rasasyndan, ýaňky jöhitlerden ýokary, ariýa rasasy arassa bolmaly, şoňa şu ariýa rasasynyň adamlaryndan bolmadyk adamlar ikinji sort adamlar, we şular ýaly ýaňky nasizm düşünjeleri ýene-de bularyň birleşdirýän zady içinde jynsparazlyk bar. Hemme düşünjeleriň arasynda içinde jynsparazlyk bar. Şu nasizm ideýasy ýaňky esasy milli artykmaçlyk ideýasy. Ýagny ariýa rasasy semit rasasyna garşy göreşýär, sebäbi ariýa rasasy ýokary rasa, arassa rasa, beýlekiler ýaňky hapa gan bulaşyk, Ine, Germaniýada ýerli derejede emele gelen jynsparazlygyň bir görnüşi natsizmdir. Dogry.
Şuram jynsparazlyk, ýöne şoň bir görnüşi natsizm. Bul faşizmden emele geldi. Ýagny faşizm emele geldi, şondan natsizm çykdy. Indi natsizm düşnükli. Ine, şoň üçin natsistler diýilýär. Ine, ukrainler natsistler diýilýär. Niresi natsist? Näme siz natsist? Men baryp gelýädim o ýerde gürleşip ýörün, häzirem gatnaşyp ýörün, biziň bir komandamyz işleýär şo ýerde. Näme siz natsist? Olar has güman ýaňky Rossiýa görä. Rossiýa natsist döwlede emele geldi. Döwlede döndi. Ýöne Ukraina natsist diýip bolmaz. Şonuň üçin şu düşünjeleri žurnalistler lakam atyp ýaňky ýazlyk goýup ulanýarlarda bir gowy halky erbet ýaňky erbet şoň suratyny emele getirýär. Dogry.
Şoň üçin şu düşünjeni biz bilmeli. Indi faşizm näme? Faşizm milletiň ýa-da jynsyň rewolýusiýa galkyşynyň we arassalanmagyň zerurlygy baradaky düşünje esaslanýan jynsparazlykdyr. Ýagny. Jynsyň rewolýusiýasy bolanda, ýagty bir nasiýa beýleki nasiýa garşy göreşenokda öldürýär, ýagny ýok edýär. Şol ýaly faşizm alyp barýarlar. Ine, men biz haçanda diýýäs, türkmen halkyny genosid edýär, Gurbanguly Berdimuhamedow faşist, faşizmiň ýa görnüşlerini alýar diýsem, biz ýalan aýdamzok, sebäbi üns beriň, Iki müň ýigriminji ýylda, iki müň ýigriminji ýylda iýul, awgust aýynda diňe koronawirusdan aýyna ýüz müňden gowrak adam ölýär. Aýda, Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň içinde. Näme üçin öldi? Sebäbi Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda koronawirus ýok diýdi. Ýaňky hiç hili ýok diýensoň hiç hili çäre görülmedi. Komissiýa döredilip, Çäreler, profilaktika, proseduralar, reglamentler, instruksiýalar döredilip, ýagty eger düşünje ýetmese beýleki döwletlerden hünärmentleri akelip, hemme prosedura, instruksiýalary düedip, halky gorap, mediki tarapdan gorap, halas edip bolýardy. Birnäçe adam ölüp gitdi, bigünä, bilmän. Indi şuňa genotsid diýilýär. Sen bilýäň şony, we halky ýörite işlap bolanok diýip öz syýasatyňy ýöretjek bolup özi mejip gowy düşünýän ýöretjek bolup bütin dünýäni aldaýaň Türkmenistan üýtgeşik döwlet hiç koronawirus ýok hemme döwletlerde koronawirus ýok Türkmenistan üýtgeşik döwlet özüni tanatjak bolup dünýä aýdýaň ýöne hakykatdanam genosid edip halkyny öldürýäň ine şoňa faşizm diýýär Ine, Gurbanguly Berdimuhamedow halkyna faşizm etdi. Ine şol genosid. Ýa-da häzir serhetleri ýapyp, haklaryny bozup, gynap, adamlara iş tapman, maşgalasyny ýa-da ekläp bilmän, genosid etdi bu adamlara, azatlyk bermän. Ne iş döredýär, ne produktasyny berýär, ne sosial kömeklerini berýär. Ýaňky hemme zat gülýär diýip, bütin ýere jar edýär-de, alýar-da, halky Ýaňky öz gününi görüp bilmez ýaly öldüripdir bolsa. Ine şuňa-da genosid diýilýär. Ine şu faşizmi Gurbanguly Berdimuhamedow doly etkilip otyr. Biz näme üçin şu düşünjeleri size düşündirýäs? Biziň halkymyz ösmeli, bilmeli şu zatlary. Näme üçin biz gynanýas? Diňe iş ýok, iş ýok ugrunda biz gynanamzok. Biz köp zatlarda gynanýas. Bize garşy, ýagny halka garşy Köp hili basyşlar we göreşler alyp barylýar. Faşizm, natsizm, jynsparazlyk, şowinizm alyp barylýar. Ine şoň üçin biz kösenýäs. Ine şol ýaňky zulumyň suratyny biz bilmeli. Ine şoň üçin biz size düşündirýän. Indi ksenofobiýa. Nurjan apa, eger-de siz goşjak zadyňyz bolsa, aýdyň häzir.
Ýok, ýagny Russiýa Ukrainany beýle bir neme natsizm, faşizm dat diýip aýdýar, ol öň Benderler diýip hasap edýärler. O Bender diýen bir aktiwist adam Ukraina üçin öz janyny ýagny ýer nemeden sarp eden. Olar halkyň düşünjesini henizem şo banderler zat diýip bulaşdyrýarlar. Ýagny muňa hiç gerek ýok diýip düşünýän. Türkmenistanda bolsa ynha başga welaýatlardan gelip arkaýyn meselä Daşoguzdan, Çärjewden ýa Mary oblastlaryndan gelip-de Aşgabatda iş güýç alyp bilenoklar.

özüni alyp barşy, ýaşaýyş durmuşy we şuňa meňzeş sebäpli başga birini halamazlyk. Mysal üçin, men ine türkmen köýnekleri geýýän ýa türkmen balaklary geýýän ýa-da türkmen ýaňky eşikleri geýýän biri biri ýaňky bala başga balak geýýär Hytaý balaklaryny ýa-ýa beýleki balaklaryny, ýa başga biri afrikan köýnekleri geýýär, şoňa garşy bolmak, ýaňy şoň medeniýetine, şoň alyp barýan öz mentalitetine, durmuşyna garşy bolmak. Olam bir jyns parazlygyň görnüşidir ksenofobiýa. Türkmenistanda o zatlar ýok, sebäbi Türkmenistan ýapyk döwlet, bir topar afrikanlar ýok, bir topar hytaýlar ýok, öz ýaňky raýonlaryny emele getirip, öz Ýaňky däp-dessurlaryny görkezip restoranlar açyp zat edip ýok şoň üçin hatda ors halkam öz ýaňky magazynlaryny açyp öz jemgyýetini açyp öz diasporasyny açyp ýöränoklar şolar ýaly problema intäk ýok türkmenistanda kän bir ýöne geljekde mümkin bolar şoň üçin şoňa garşam biz hökümet hökümet tarapyndan göreş alyp barmaly, sebäbi hökümet neýtral bolmaly. Hökümet konstitusiýa esaslanyp, konstitusiýadaky neýtralny, adam haklaryny goraýan, adam azatlyklygyny goraýan, adamyň medeni, kulturasyny goraýan, medeniýetini goraýan kanunlary berjaý etmek üçin hökümet, öz organlary bar, hukuk goraýan guramalar sud guramalar ýa-da ýustisiýa şu zatlara üns berip duruzmak. Bizde Türkmenistanda ine Gurbanguly jynsparazlygyň hemme görnüşlerini edýär. Rasizm edýär, şownizm edýär, şo ýerde ksenofobiýa edýär, faşizm edýär. Kim muňa baha berýär? Biziň halkymyz düşünenogmy şoň tapawudyny? Şoň üçin baha-da berenok. Ine biz häzir şu şu şu gepleşigimize Şuny bahalamak üçin size düşündirýän. Indi mysal üçin ksenofobiýa nämeler girýär? Dünýä hökümeti. Indi şu ksenofobiýa, şu ýerde dünýä hökümeti barmyş, saýlanan adamlar beýlekilere garşy. Ýa-da dünýä ýewreý dil duşary. Şuňa-da ksenofobiýa hökmünde seredip bolýar. Saryhop, Ýaňky hytaýlardan gelýän sary howp. Ýa yslam howpy. Şunuň ksenofoniýa. Migrantlaryň çozmagy ýaly pikirler munuň aýdyň mysaly. Ýa ksenofobiýanyň mysaly. Indi biz jynsparazlyga geleýin. Jynsparazlyk jyns ýa-da beýleki toparlaryň, etnik toparlar, ýa milletler, taýpalar, tireler, maşgalalar we hatda erkekler we aýallar Garrylar we wekilçilik edýän sosial-demografiki jemgyýetler ynanç we ideologik garaýyşlary toplumy. Biri-birinden düýpgöter tapawutly biologik görnüşler hasaplanylýar. Ine, jynsparazlyk köp zatlary özüne gurşap alýar. Şonuň üçin gaty ersap bolmaly şu meselede, ine, mysal üçin, aýallar erkeklere garşy bolup durar. Bulam jynsparazlygyň bir görnüşi. Ýa erkekler ine aýallary hasap edemek. Bulam bir jynsparazlyk. Ýa sen şoň biologiki ýa ýagdaýy boýunça sen şony özüňçe deň hasap edemek. Dogrudan hem fiziki tarapdan olar dürli, biologiki tarapdan dürli, ýöne haklary boýunça olar deň bolmaly. Olaryň hem haklary bar. Ine şoň üçin konstitusiýada aýallaryň hem erkekleriň hem haklary deň. Ine men bir wideo gördüm Türkmenistanda Ýaňky Serdar Berdimuhamedow indi jyns parazlyk edýär. Krasowlamak bolanok. Ýaňky aýallary maşyn sürmek bolanok. O ýere barmak bolanok. Bu zat bolanok. Aýallar maşgalasyna. Bulam bir jyns parazlyk. Hökümet ýolbaşçysy jyns parazlyk etmeli däl. Jyns parazlykdan halky goramaly. Ine şu zatlaram jyns parazlyga girýär. Şonuň üçin biziň hökümetimiz Ýok, bizde döwlet ýok, bizde deňagrakly her dürli ýaňky hökümet sistemalary ýok. Ýagny, parlament sistemasy, onuň parlament sistemasy diýmek diňe parlament dal, ýa mejlis, o, pardon, welaýat mejlisi, etrap mejlisi, geňeşler, bizde şol işlänok, ýok şol. Adamlar bar-da, Şo ýaňky şol sistema işlänok we onuň hiç hili haklary ýok. Ýa-da ýerine ýetiriş hökümi. Diýen guraly bilen Serdar Berdimuhamedow näme diýse, böküp, agzyna serip diňe şonuň isleglerini ýaňky dolandyryp ýörler. Isleglerini kanagatlandyrýarlar. Ýa-da sud sistemasy. Sud sistemasy bar, eger-de režime garşy bolsa, stop. Onda sen basylýaň. Eger-de hökümete garşy bolsaň, stop, basylýaň. Eger-de hökümet bir korrupsiýa saňa garşy edýän bolsa, ýa-da saňa garşy ýaňky bikanun zat edýän bolsa, stop. Ine şuňa sud sistemasynyň bir bölegi işleýär, beýleki bölegi işlänok diýilýär. Diýmek, bizde döwlet gurluş üç sany sistema, deňagramlykda işlemeýän sistema işlänok. Işlemezem sebäbi öýtdürin. Konstitusiýa boýunça, bütin dünýä konstitusiýasy boýunça Türkmenistanyň bütin dünýäde gol çeken konwensiýalarynyň esasynda üç sany hökümet bolmaly. Ýerine ýetir, birinji, parlament, kanun çykarýan. Kanun bolmasa, ýerine ýetiriş hökümet bilenok näme etmegini. Birinji kanun çykaryş hökümeti, birinjidir şol. Ikinji ýerine ýetiriş hökümeti. Şol kanunlary ýerine ýetirende ýalňyşsa sud hökümeti. Ýagny Kazyýet hökümet şony kontrol edip bir birini kontrol edip durýan hökümetler ýok bizde olar öz başdak däl ady barda özi ýok adamlar barda onuň işleýän sistemasy ýaňky ýapyk düw onuň üstünden üns beriň prezident dur şul sistemanyň üstünden hemme haklary eline alyp sebäbi özi mejlisiň başlygyny belleýär Mejlisiň başlygy özi ýaly bir wezipe bellemäge haky ýok. Ony parlamentiň özi belleýär, ýagny Mejlisiň özi belleýär. Mejlis hem halk saýlaýar saýlawlarda. Şo Mejlisiň içindäkilerem öz ýolbaşçysyny saýlaýar. Ol prezident belleýär ony ofitsialny. Ikinji, suduň ýoka, suduň hemme ýaňky işgärlerini prezident belleýär. Bolmaly däl ol. Ol nezawisimý sud, ýaňky neýtral Hiç kime garaşly däl. Bir hökümet ol. Näme üçin prezident bellemez ony? Diýmek prezident hemme haklary eline alyp Türkmenistanyň deňaglyk sistemany bozýan adam ekeni. Olam olam bir intek masgaraçylyk däl. Muň üstünde bir masgaraçylyk bar. Şuň üstünde-de milli lider dur. Ýagny halk maslahatyny edip, halk maslahaty şulaň hemmesini kontrol edip bir adam çozan kontrol edýär. Hany zenan-oglum, hany hökümet, hany döwlet? Ýok bizde. Men şoň üçin aýdýan, şul hatda köçede ýörände hemmeler daşynda dur. Şul ýörände Milli Lider, ol näm ýöremeli? Prezident ýöremeli, sag tarapynda parlamentiň başlygy ýöremeli, çep tarapynda suduň başlygy ýöremeli we yzynda Milli Lider ýöremeli. Ýa Milli Lideriň hakykatdanam Ýagty öz statusy şolardan pes. E hökümet ine dolandyryjylar ýöremeli. Bular nähili ýörýär? Milli lider ýörände hemmesi lepbeý bolup durlar. Bar garaşsyz hökümet lepbeý bolup dur. Ýa garaşly hökümet lepbeý bolup dur. Ýa Serdar Berdimuhamedow ýörände ol eýýäm başgalardan ýokary. Onuň wezipesi deň başgalaryň. Parlamentiň başlygynyň häsiýeti bilenok. Parlamenti ostavka iberip bilýä ýaňky neme edip bilýä ýöne oňa osnowaniýa gerek oňa ýaňky prosedurasy bar oň subutnamasy gerek. Şolar ýaly bizde döwlet ýok. Haçanda döwlet diýsem pikir etmäň baýdak, gimn, prezident, milli lider. Bu zatlar döwlet däl. Bu zatlar simwollar. Ýöne bizde sistemalar işlemeli. Döwlet sistemalar Garaşsyz, parlament, mejlis sistemasy, ýa kanun çykaryjy hökümet, ýerine ýetiriji hökümet we sud hökümeti, kazyýet hökümeti. Bizde ýok. Şolar özbaşdak däl. Garaşsyz däl. Şolar deň däl arasynda. Men şony aýtjak bolýan. Dogry, gaty dogry belläp geçdiňiz. Bir görnüşi.
Ine şul jynsparazlygyň bir görnüşidir şular. Şoň üçin Gurbanguly Berdimuhamedow öz syýasatynda her wagt jynsparazlyk ulanýar. Hatda gürleşende beýleki adamy kemsidýär, kiçi görýär, özünden pes görýär. Ýygnak geçirende, gürlände dagy muň bir girrik bir zat, bir samsyk bir zat. Muny diňlär ýalam däl. Hemmeler bloknot ýazyp dur, şolam jynsparazlyk. Şol adamlar özüni kiçi görýär, ýaňky milli lider gürlände. Bloknodyna ýazyp, aşak seredip, Näme tapawudy bar? Köp ýerlerde has ýokary, ýa-da milli liderden deň bolmaly. Näme üçin Ukrainanyň azat saýlanan prezidenti ministr obrony bilen deň gürleşýär, hemmeler bilen deň ýörände hemmeler daşynda deň? Deň oňs. Statusy ulurak bolardan, ýöne statusy gerek ýerinde ulanýar. Ýagny gol çekilende ýa bir ýerde duşuklarda, ýöne ýöränlerinde men prezident diýip, men ýeke özüm ýöremeli diýip duranok-a, hemmesi bile ýörýär, ýanyna çaglar gowşaýar, alýar eline göterýär, muny adamlar sylaýar. A biziň Milli Lider diýen bir kezzaby kim sylaýar? Öz maşgalasam sylanok, oglam üstüme gygyrýar. Meni agladyň prezident etdiň hemme haklarymy ogurladyň diýip. Olam hiç. Ine seziň jyns parazlyk öz ogluna garşy. Baýraky adamyň ýanyna aýdýa aý goýmaly däl ekeninlaý. Hakyky tormus. Başarýan pohy ýok. Hemme zat men edip ýörün. Men etmesem hiç zadam edilenok. Aýyrjak. Ony göni aýtda gönden göni aýtda. Ozaň sen aýyrar ýaly ony sen kim? Sen saýlaýarmyň? Hakykatda, hökümetde döwlet bolan bolsa, sen saýlaýarmyň ýa halk saýlaýar? Sen kim? Şu ýaly bir kezzap, hökümetden daş adam, hiç wagt hökümete gelmeli däl adam, hökümeti basyp alyp, öz pikirini ýöredýär, sebäbi beýlekileriň düşünjesi pes, halkyň düşünjesi pes, bilenok şony. Ýandaky işleňem polis MHM tutup basdyrýa gorkuzýa üldürýä urýa gorkuzýa. Bandit hakyky bandit öz pikiri öz alçagy öz hünärmentligi öz ukyplygy bilen dolandyrylanokda diňe MHM bilen polis şu gün işlemese ýigrimi dört sagatda şuny bara öldürýäler köçede öldürýä zorap öldürýä Saddam Kadafi ýaly. Şol ýaly kezzap şol ýaly abraýsyz Türkmenistanyň graždany. Jenaýatçy. Türmede oturmaly adam.
Rasiski metod bilen. Alyp barýan syýasatam jynsparazlyk. Hemme soraglarda jynsparazlyk. Ýörişem. Ol neme ralda neme sürüp adamlar ölüp ýör köçelerde. Tuken köçelerinde. Türkmenistanyň içinde ölüp ýör. Rally sürüp bütin dünýä bolup gezýär. Men ýokary şulardan. Şular meniň gullarym. Jynsparazlyk, bizde patyşalyk ýok, bizde respublika, döwlet. Döwletde konstitusiýa bar, deň. Prezidentem deň, bizem deň, biziň ýaňky çopanymyzam deň, prezident bilen hemmämiz deň. Biz öz haklarymyzy ulanmansoň, şu ýaly kezzaplar öňe çykyp, hemme zat bozup, kartinka görkezýärler, bizde döwlet bar diýip, arkasynda bolsa diňe MHM bilen band topar ýasap, adamlary öldürip ýörler türmede. Hiç hili haklary ýokdur. Şonuň üçin men size diýýän, öz haklaryňyzy alyň, nälikleriňi bildirip başlaň. Hemme ýerde haklaryňyzy, azatlyklaryňy, jynsparazlyga garşy göreşiň. Öz bardygyňyzy aýdyň bir görkeziň siz bar, siz bir, ýaňky bir adam siz, bolmasa sizi hasap edenoklar. Aglamadyk çaga emjek ýok diýlişi ýaly, zat diýmeseň hiç zat ýok. O imsim, Aý, men bilýän, men näme edeýin? A näme edýäň? Sen aç bolsaň baryp işläp bir ýerde pul alýaň-a, gazanýaň-a, produkty getirýäň-a. Şolar ýaly saňa biri kemsitse, baryp aýtmaly. Aýdyp bolýar-a. Ýa kelläňi kesip alýarlarmy? Ýok. Ýa nägediň baryp häkime gaýtsaň, geňeşi, geňeşiň ýaňky arçyny aýtsaň, näme seni kesip öldürýärlermi? Ýok. Baryp aýdýaň, ine, men maşgalamy ekläp bilemok. Prezident ralli maşyn sürüp ýör üç dört million dolarlyk maňa kömek etsin aýdyň prezidente ine meň arzam maňa sroçno gerek ýaňky kömek men şoň raýaty ýaňky men graždany türkmenistanyň o biziň milli liderimiz ýazyň şoňa hat maňa kömek ediň diýip hiç zat edenok hiç zadam bolanok üýtgeşikligem ýok bolmazam şonuň üçin her kim öz ýerinde kiçijik ädimini etmeli. Pikir etmäň, men Türkiýede işleýän hä jaýymy gursam bolýa. Sen jaýy gurup dogluga barýaň. Gerek bolsa jaýyňa bararlar. Gyzyňam zorlarlar. Aýalyňam zorlarlar. Bu bi hepbe ýegenler gezip ýörendir. Arkaýyn bolaýyň. Tutup alýarlar sizi. Restoranda, o ýerde, bu ýerde, gören ýerinde. Etrap etrap alýan ýaly olar. Şonuň üçin, watandaşlar. Türkmenistanyň milli lideri diýen bir kezzap, milli lider şulam ogurlan adam, öz oglunyň esasynda berlen, halk oňa berenok hiç zat. Şol adam hemme syýasatynda jynsparazlyk edýär. Hemme syýasatynda rasizm edýär. Şowinizm. Hemme syýasaty şoň diňe şony etmese dolandyryp bilmeýär döwledi. Diňe MHM polisiň üstünden döwlet dolandyrýar. Ne ukyby bar, ne düşünjesi bar. Masgara bar. Ine men şuny aýtjak boldum size. Ýa hemme Nurjan apa bir minut men jemläýin, onsoň size söz berjek. Şu hemme görkezilen görnüşleriň hemmesi jynsparazlygyň görnüşleri bolup, jemgyýetde destruktiw we weýran ediji täsir edýär. Dogry düşüniň. Biziň azatlygymyz, haklygymyz ol bir zat, ýöne şoň içinde-de jynsparazlyk bar. Ýaňky aýdylan ýaňky jynsparazlygyň görnüşleri bar. Şoň üçin biz jynsparazlyk jynsparazlyga garşy göreşmeli. Her adam. Biz deň. Näme üçin sen Ýewropa geleňde saňa deň seredýärler. Kemsidenoklar. Sen sary, gyzyl, uranoklar köçede. Näme üçin Ýewropada ýaşaýan adamlar Jyns paraza garşy göreşýär näme üçin Türkmenistan göreşenok. Näme Maryn welaýatynyň adamy, Lebabyň adamy ýa bu ruslar bizden kemmi? Men size aýdaýyn. Egerde bu ruslar bir million dälde bir iki üç million bolan bolsa biz eýýäm ýeňerdik. Ine göni aýdaýyn size. Biz bu ruslar bolubem bilemzok. Köpimiz. Gaty mert halkdyr buluşlar. Biz bolsa olary kemsidýäs. Mara barsaň üstünden gidip ýörler. Bolmaz olar ýaly. Ýa gazaklar, ýa-da beýleki halklar, ýa Çärjewdäki ýaşaýan adamlar üstünden gidip ýörler. Bolmaz ol. Ynanyň, her bir tirede, her bir milletde öwrenmeli almaly zat bar. Şeýle bir-birimizden öwrenip, bir-birimize öwredip ösüp Biz döwlet emele gelýär. Biz bir millet emele getirýär. Amerikada serediň, näçe milletler bar. Olar göreşýär jyns parazlyga garşy. Sen bir gara bir negr dik göreliň. Taýa inmeseň men zat bilmedim. Şo ýerde. Ýa kanuna çekilmeseň zat bilmediň, ýa sen şu ýerde Ýewropada dik görşüň negr diýip birine. Bolmaz. Gara diýip bilersiň. Meň kiçijik negrim diýip bir degişme hökmünde diýibilersiň, onda-da bagyşlama soramaly yzyňdan. Şo ýaly. Şonuň üçin jynsparazlyk hemme ýerde bar, diňe Türkmenistanda däl. Ýöne Türkmenistanda döwlet ýolbaşçy diýen bir kezzap Türkmenistany basyp alan adamyň syýasaty, milli lideriň syýasaty jynsparazlyk. Şoňa esaslanan syýasat. Hemme ýerde. Aýdýan işinde, ýörýän hereketlerinde, görkezýän wideolarynda, barýan ýerlerinde hemme ýerde jyns paralyk. Biz şoňa garşy biriji göreşmeli. Şoň üçin her adam özüni kemsitmeli däl. Her adam Seň şu gün iýmän çöregiň ýokmy? Sende günä däl. Eliň, aýagyň bar işlejek, sen iş ýok. O elli dollyk iş ertirden agşama çenli işleseň, bir aýlap işleseň ol iş däl. Sebäbi ol iş bilen sen öz maşgalaňy ekläp bilenok. Ol iş däl. Näçe Türkmenistan hemme ýerde ýedi ýüz sekiz ýüz dollar aýlyk alýar diýip görkezýä, ýöne hakykatdanda ellinden ýüz dollara çenli aýlyk alýar. A bersin ýedi ýüz sekiz ýüz dollar, şu bütin dünýäde görkezýän ýaly, görkezişi ýaly. Şoň üçin dastoýny aýlyk alman Çalyşmaly we hökümetden talap etmeli. Iş ýerlerini dola döredip bilenokmy, sosial kömegini bersin. Produkty paýlasyn. Bize her aý pulumyzy geçirsin. Biziň çig mal satylýan baýlygymyzdan gelýän puldan ýörite ýigrimi prosentini sosial kömeklere diýip bersin. Oňar bilenokmy? Ýaňky zawod fabrika gurup bilenokmy? Harytlary daşdan satyp bilenokmy? Sosial kömekleri beräýmeli konstitusiýada ýazylyny. Biz oňa entek geleris. Murza apa, ine, şu meň aýdan düşünjelerim barada näme goşjaklardygyňyz bolsa, ine goşuň. Hemme, hemme zady dogry belläp geçdiňiz. Ýagny, Konstitusiýada hemme zat kagyz ýüzünde ýazyly, emma fiziçeski hiç bir zat ýerine ýetirilenok, gynansak-da. Şonuň üçin Murat Gylyçow dogry aýdýar, her bir halk her bir adam goşant goşup, öz haklaryny talap etmeli. Eger biz etsek, edil Ýewropadaky ýaly, ynha, meselem, Amerikadaky ýaly rahat ýaşam özümize sunup bileris. Hiç hili aýrymçylygam bolmaz. Seniň reňkiň onýaly eken ýa-da egnişiň munýaly eken diýip, Şonuň üçin halk, hökman öz haklaryňyzy goramalysyňyz. Ýagny bize başga ýerden gelip, biziň hakymyzy gorajak adam ýok. Içinde bolsun, daşynda bolsun, hökman öz haklarymyzy goramagy öwreneliň. Indi wagt geldi. Para ötjek zaten. Sag boluň, Nurjan apa. Hormatly watandaşlar, ine biz size şu gepleşikde jynsparazlygyň görnüşleri, rasizm, faşizm, nasizm, milletparazlyk, ksenofobiýa, şowinizm şular ýaly görnüşlerini düşündirdik we şo görnüşlerini biz Şu günki günde öz-özüne Milli Lider diýen bir kezzap Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynda şu zatlaryň bardygyny biz size düşündirdik. Eger-de biz ýalňyşýan bolsak, eger-de biz köp zatlary aýtmadyk bolsak, şu kommentariýada, şu wideonyň aşagynda kommentariýada ýazyp bilýärsiňiz. Hormatly watandaşlar, biz indi ýigrimi birinji asyrda, iki müň ýigrimi dördünji ýylda özümize jogap bermeli. Biz şular ýaly döwlet bize gerekmi? Ýok. Bize şular ýaly ýaňky milli lideriň öz-özüne bagly, öz-özüne peýdaly, öz-özi üçin awantaž guran sistemasy bize gerekmi? Ýok. Öz sistemasyny alyp güm çekip ýok bolsun onda şul kezzap. Ine şonuň güm çekmäne biz her kim, her bir adam öz goşandyny goşmaly. Bolmasa şu gün Şuň küňünde Türkmenistanda kezzapçylyk edip, hökümetden pul ogurlap, bir ýerli çinownik bilen edýän mafiýa işleri edende adam baýak gidip otyr. Beýle garypja pukarajy adam oňa seredip, Aý, ýaşabilýär-aý şu, bolýa. Şoň ornuny almak üçin janyny bermäge taýyn. Ol-a bir gutarym kezzap. Pul ogurlaýa, seň baýlygyňy ogurlaýa. Şoňa ters baha berip, düşünjämiz pes bolansoň ters baha berýä. Biz bu zatlary durdurmaly. Biznes edýärmiň? Nalogyň pes bolmaly, hökümet seniň nalogyňa ýaşanok, hökümet çig mallary satyp ýaşaýar, hökümet ýaňky NDS diýdi, beýleki naloglaryň üstünde ýaşaýar. Arassa biznes edýäň, iş ýerlerini düzedýäň, hökümede azar bereňok, hökümede ýaňky konstitusiýany bozaňok, boldy, ýanyňa hiç kim gelmeli däl. Hiç kim gelmeli däl. Eger üstüňe azar bolsa, Gelip biler barlap biler dogry bolsa problema ýok. Gaýtyp saňa kömek etmeli däl. Sen iş ýerleri döredýäň, sen nalog tölýäň, sen aýlyşyk edýäň ykdysadyýetde, sen köp zatlary ýerine ýetirýäň, puluň artan wagty dogan-garyndaşlaryňa berýäň, toý edýäň, adamlary işe alýaň toý edeňde, oňa paýlaň, muňa paýlaň, sen gerekli adam. Halk üçin, millet üçin, döwlet üçin. Sen hökümetde işleýäň. Sen hökümetde dastoýny aýlygyň bolmaly. Üç ýarym müň dollar, dört müň dollar, bäş müň dollar aýlyk bolmaly. Sen barybir şo puly alýaň. Korrupsiýa edip alýaň. Ýa halky gynap alýaň. Almaly bolýaň, alýaň sen şo pullary. Näme üçin ony ala, ýa halk gynap alar ýaly. Biz saňa aýlyk bereli, sen kanun bozma. Tertipleşdirmeli. Türkmenistany tertipleşdirjek bolsaň birinjiden çinowniklara, ýa hökümet adamlaryna dostoýny aýlyk bermeli. Onsoň sosial tarapyndan, ýaňky howp astynda adamlar, işsiz, köp çagaly, ýaňky adamsy ýok, ýa-da ejesi ýok, ýa-da ýetim galan adamlary goramaly hökümet, sosial kömekler bermeli. Galan orta adamlara iş ýerleri döredip mümkinçilikler açmaly. Ine, etmeli zat. Kim edýär muny? Kim alada edýär şu zatlary? Hiç kim. Bular alada edýän kişi diýip görkezýär, ýöne jynsparazlygy ýaňky öňe sürýärler. Şonuň üçin ýekeözi ýörýär, rally sürýär, ýekeözi çykanda hemmesi ýaňky eplenip lepbeý diýýär. Şonuň üçin özi baranda hemmesi gyrada durmaly, ýüzüne hiç kim seretmeli däl, adamlardan gorkýar. Şol ýaly ak mermerleri goýýar. Aşgabatda sebäbi gara zat gorsa gorkýar, muny häzir halk alyp gider diýip. Diňe apbak bolmaly adamlar köp bolmaly däl. Şuny ýaly bir psih bolnoýy adam, idiot, kellesi giden, biz muny duruzmasak bizi bu nirä eltjegini bilemzok. Eýýäm Türkmenistanyň psih bolnisa altynjy palata ýasady bul adam. Indi şony aýtjak boldum men şu gepleşigimde. Nurjan apa başga uşak zadyňyz bolsa. Ýok siz hemme zady dogry belläp geçdiňiz. Ylalaşýas. Halkam oturmaly däl. aýdyşym ýaly, öz haklaryny goramagy öwrenmeli we talap etmeli.
Onda näme, şunuň bilen biz efirimizi gutalaý, Nurjan apa, başga nemäňiz bolmasa. Hormatly watandaşlar, biz şul efirde size milletparazçylyk, ýaňky jynsparazlygyň görnüşlerini görnüşleri bilen tanyşdyrdyk. Çala aýtgyç. Bul her bir görnüşi bir uly tema. Ýöne şoň bardygy şu günki günde döwleti basyp alan bandit Gurbanly Berdimuhamedow we onuň topary, ýagny ýanyndaky kömekçileri Raşid Meredowdan başlap, pasport mafiýaň başlygy, watany satan, ruslara satan indi Erdogany satyp ýören bir kezzap, Şol adam ýaňky şolar ýaly adam bar diýip goparyp Türkmenistany dolandyryp Türkmenistanyň geljegini ogurlap ýatyrlar. Ine biz şolara garşy hereket etmeli. Şol ýaňky şoň milli lideri jynsparazlyk edýär halka garşy şony duruzmaly. Şoň üçin her kim hereket etmeli. Siziň baryp biljek ýeriňiz häkim, arçyn, welaýat häkimi, Şäher häkimi baryp arzalygyňyzy aýtmaly. Üýşüp gitmeli onda-da. Her kim, köçeme-köçe üýşüp gitmeli. Baryp aýtmaly. Sen kanun bozaňok, sen hökman bir ýa arzyňy aýtmaly-a-how. Olar-a bolmaz-a. Ýa özüňi alyp, özüňi alyp, ýüregiňe tutup ölüp gidýäň, psihologiçki ýaňy trawma alyp. Hemme keseller nerwdandyr. Ine, türkmenistan halky ölüp gidip otyr. Siziňkä bilemok, meniň garyndaşlarym bir-birden ölüp gidip otyr. Siziňkam şeýledir. Ýa bir bir ýaňky toprukda ýaşaýarlar, bir sistemada ýaşaýarlar. Duruzmaly şu zatlary. Dogry. Biz indi bir siwilizowan dünýä geçmeli, bu tarapa geçmeli, bizi bir siwilizasiýa goşar ýaly etmeli biziň döwletimizi. Bolmasa biz Demirgazyk Koreýa dö ýaňky deňäp durlar her wagt. Şoň atdan tutsa Türkmenistan tutulýar. Goýmaly şu zatlary. Näme üçin iki sany bir jellat. Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhamedow. Gurbanyň ýakasyndan tutsaň hemme zat durýar. Hemme zat düzelýär. Ine şol adam türkmen halkynyň tarapyndan iň ýigrenilýän adamy biz Durdymyz. Hormatly watandaşlar şunuň bilen biz öz efirimizi gutaryas. Şu wideonyň aşagynda kommentariýada öz pikirleriňizi ýazyň. Bizem siziň maslahatlaryňyzy, siziň tankytlaryňyzy diňläris. Dogry bolsa ýerine ýetireris, alarys, öwreneris. Bizem sizden köp zat öwrenýäris.